कवितामे कोन कोन ट्विस्ट अहाँ चाहै छी जे कोन तरहसँ अंग्रेजीमे आबय तऽ से बहुत स्वतंत्रता रहनेसँ जे सुविधा होइ छै से इट्स लाइक यू आर राइटिंग द सेम पोएम इन इंग्लिश अगेन ई भऽ जाइ छै तैँ अपन रचनाके अनुवाद करऽमे ई सुविधा होइ छै जे टेगोरके अहाँ सबसँ उदा नीक उदाहरण टेगोर छथि किएक तऽ हुनकर अपन जे ओरिजिनल गीताञ्जलि छनि ओहिमे एक एकटा लाइन बाइ लाइन अहाँ जँ चाहब जे हम मिलाके देखब लाइन बाइ लाइन अहाँके नहि भेटत अंग्रेजी अनुवादमे ओ मूल कविताके आत्मा रहतै

जे हमरे अहाँ ले अछि बनल एहन ऋतु जकर आरंभे में बरसाती के बुन लगे छे सुख छत पर आ हम रहे छी बैसल एत मछियारक जाली ल के शब्द सबके पकड़े जादू टोना करे ले वश में करे सबके आई हम सब मैथिली साहित्यक सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी संग छिए डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी जे विश्व प्रतिष्ठित भाषाविद छथि अंग्रेजी बांग्ला हिंदी इहो भाषा सबमे अनवरत लिखित आबि रहल छथि मुदा आइके साक्षात्कार हुनक हम मैथिलीमे केंद्रित राखऽ चाहब प्रणाम सर नमस्कार अपने के बाल्यकाल द किछु हम सब बुझा चाहबे अपने के आरंभिक प्रेरणा के रहलत अहाँ कहलहुँ शुरू में हस्ताक्षर तो सबसे पहले तो हस्ताक्षर लऽ के बहुत समस्या छलै कि तो लिखब हम शुरू केलहुँ पहिने बंगला लिपि में जी ई सौभाग्य छै जे पता चलल जे बंगला लिपि जकरा हम बंगला कहै छियै ओ जे तरहके कुटिला लिपि या ब्राह्मी लिपि थिकै ओकरे एकटा वेराइटी भऽ गेलै तिरहुता लिपि तऽ जखन तिरहुता टेक्स्ट पढ़ै छी बंगला टेक्स्ट पढ़ै छी तऽ कोनो अन्तर नहि अबै छै लेकिन जखन ओकरा लिखऽ चाहै छी हस्ताक्षरके रूपमे तो वो हस्ताक्षर हमार बचपन के नेनपन के स्मृति छे वो छे जे माँ कहे चली जे अहा देखियो तो अहा के जो बगल वाला लड़का छे ओकर नाम चले भीमू तो ओकर हस्ताक्षर कते सुंदर छे मोती जका छे अच्छा। आ ओकरा कते नीक नम्बर भेटै छै इसकुलमे तै ने तऽ हस्ताक्षर तऽ नीक करय पड़त छै कि नहि तऽ बहुत प्रयास केलहुँ जे सही ढङ्गसँ सही शैलीमे सही मात्रा दऽ कऽ लिखब समस्या भऽ गेलै जखन मैथिलीमे लिखब शुरू केलहुँ किए तऽ मैथिली लिखल जे देवनागरी हमरा सिखबाक छलै ओ तऽ हमर आयल छलै संस्कृतसँ किए तऽ संस्कृतके एकटा अध्ययन पहिनेसँ एकदम शुरू भऽ गेल छलै तऽ ओ जे लिखब शुरू केलहुँ तऽ मात्रा हमर रचनामे अहाँ देखब जँ हमर हस्ताक्षर मैथिली के कविता लिखब ओहिमे कोनो मात्रा नहि होइ छै जी। जबकि बंगला में हमर सबटा में मात्रा होइ छै अच्छा तऽ ई एकटा अद्भुत स्थिति छै जे अहाँ जो बिना मात्रा के देवनागरी में लिखी तो कोना देखा में लागत बाद में जाकर बहुत दिन बाद में जखन हम सब कई गोटे मिल के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्थापना करे हम्म। जैमे कि निर्मल वर्मा जी छलथिन कुमार नारायण छलथिन अशोक वाजपेयी जी तक कुलपति छलथिन तो ओहि समय में हमसब ई सोचि रहल छलहुँ जे प्रत्येक कविके कण्ठस्वर हस्ताक्षर आओर रचनाके जे एकटा विजुअल्स होइ छै से ततबे जरूरी छै जतबा जरूरी एक्चुअल टेक्स्ट कविताके टेक्स्ट होइ छै से जेहो अहाँके मूल प्रश्न तऽ दोसर छलै मूल प्रश्न छलै जे हमर प्रेरणा के छलथिन जी सर तऽ प्रेरणा हमर मूलतः मैथिलीके लेल हम कहब यात्री जी छलथिन बंगलाके लेल कई गोटे छलथिन बंगलाके लेल एकटा पैघ प्रेरणा भेला

ओ हमरा बहुत प्रभावित केलक शुरू वाला नहि तखनो एते महत्व हम गीतांजलि के नहि दै छलियै नहि बुझलियै तकर अंतर्निहित जे ओकर स्ट्रक्चर छै तकरा बुझऽ में हमरा समय लागल जी लेकिन अंतिम चरण पर आबि के इन कॉम्पिटिशन विथ द कल्लोल पोइट्स जी टेगोर तखन जे लिख रहल छला ओ हमरा बहुत आधुनिक लागल लिखऽ में तऽ बंगला में ओ एकटा इन्फ्लुएंस छलै अंग्रेजी में बहुत तरह के इन्फ्लुएंस आबि गेलै मैथिली के इन्फ्लुएंस मूलतः यात्री जी जी कवियो वदंती अपने के पहिल संग्रह छलै किन्तु ओहि समय अपनेक जे वयस छलै से बहुत कम छलै आ जे तरहक ओकर कविता सब छै से पढ़ला पर लगै छै जे ई काफी मतलब मैच्योर कोई कवि लिखने छथि तऽ से केना भेलै ई हमरा सब लए एखनो रहस्य छै जे ओते कम आयु में अहाँ ओहन कविता केना लिखलिए ई रहस्य तऽ रहबे करते किया तऽ तखन 1966 में पब्लिश छलै तऽ 66 में हमर उम्र छलै कते 15 जी तऽ ओ कविता सब लिखल गेल छलै जखन वयस 11 से 14 छल तकर भीतर में तऽ ई रहस्य रहबे करतै एहि लेल किए तऽ हमरा तखन एकटा लाइब्रेरीमे हम पढ़ै छलियै जे गोल पार्कमे रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर छै तकर लाइब्रेरीमे जाधरि हमरा ओ लाइब्रेरी बन्द नहि करै रहै ताधरि हम बैसल पढ़ैत रहै छलहुँ स्कूलके बादमे स्कूलके बादमे पेंटिंग क्लास फॉर्मल लर्निंग और पेंटिंग आ तकर बाद में लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में हमर एते तरह के रचना के पाठ हम केने छलहुँ एंटायर बंकिम रचनावली शरत रचनावली रविन्द्र रचनावली पढ़े गेलहुँ आधुनिक कवि सबके पढ़े गेलहुँ मैथिली नहीं ओहिमे केवल अंग्रेजी या बंगला अच्छा लाइब्रेरी में

बंगलो में दुनू में तऽ लिखैत लिखैत एक दिन बाई चांस एहन भेलै जे ओ डायरी हाथ लागि गेलनि हमर माँ के अच्छा तऽ ओ डायरी लऽ के फेर बाबूजी के पास गेलखिन जे देखबै लए देखियौ ई तऽ कविता लिख रहल छै आ कविता तऽ पढ़ैमे नीक लागि रहल छै हम्म, तऽ बाबूजी पढ़लखिन तऽ ही वाज सरप्राइज के तऽ हुनका पता नहि चलै जे कतऽ से कवि आबि गेलै हाँ, घर में से छलै बट इट वाज समथिंग विच वाज क्वेश्चनिंग दी ट्रेडिशन नचकेता उपनाम अपने बाके की प्रेरणा छले अपने देखियो नचिकेता के उपाख्यान जे छै ओना तऽ बचपने से बाबूजी वेद उपनिषद पढ़े लेल बाध्य केलखिन कहलखिन जे एकरा रटन सेहो करू पढ़ैत रहू तऽ पौराणिक कथा तखनका जे एपिक्स सभटा छलै महाभारत हुए रामायण हुए से सभटा तकर अलावा जे बंगलामे मंगल काव्य छलै से तखन बहुत पढ़ै छलहुँ आ अरेबियन नाइट स्टोरी सेहो पढ़ै छलहुँ तऽ एकटा हमरा स्ट्राइक केलक

तऽ गौतम ऋषि के लाइफ में जते तरह के पॉलिटिक्स भेल छै तकर दिस हमर नजर गेल सो एज अ वेरी यंग एडोलेसेंट जे तखन कैशोर से यौवन के अवस्था में जा रहल छलै जी तकर भीतर में जे कते तरह के डिमोलिशंस होइ छै बिलीफ सिस्टमके कते तरहके नव नव चिन्ता अबै छै या नव भावना भावना अनुभूति अबै छै से एकटा बड़का जगह ऑक्युपाई करै छलै तऽ एकटा कारण तऽ ई भेलै जे हँ सवाल पूछि रहल छी पुरनका जनरेशन हम्म, हम्म। आ ई सवाल पूछब वाला बात जे छै हमरा डिस्कशन में यात्री जी से बहुत भेल छै किया अच्छा ई लोग जाने नहि छै जे हमर घर में आबि कऽ रहै छलथिन चारि दिन पाँच दिन सात दिन हुनकर तऽ इहो कह कहब छलनि जे ई बौआ के हमरा दऽ दिअ हमरे संग पैदल चलते एतऽ से भोपाल चलते अच्छा तऽ बाबूजी के नेचुरली हम्म। दैट वाज नॉट पॉसिबल हम्म, लेकिन डिस्कशन वेरी अनइवन काइंड ऑफ थिंग हुनकर उम्र हुनकर एक्सपीरियंस हुनकर स्टेचर एंड लेवल बट आई डोंट हमरा तखन ई मोन में नहीं छले जे ई के छथि हम जाने छी यात्री जी छथि पढ़े छी हुनकर कविता हम्म। लेकिन कते बड़का व्यक्ति छथि से हमरा कोनो नहीं हम सवाल जब पूछ रहे चलिए तो हुनको ई कहब छले जे अरे ई तो पूछ रहे एहन एहन सवाल जवाब हमरो पास नहीं है तो से कारण छले दोसर कारण इहो जे हमरा लागल जखन बाबूजी निश्चित केलखिन जे ई कविताके जे डायरी छै लऽ कऽ जेथिन कतहु तऽ ही डिसाइडेड टू गो टू मानिक बछावत तऽ पता नहि अहाँ सब जानै छी कि नहि जे मानिक बछावत ओहि जमानामे कलकत्ताके हिंदी जगतके एकटा नामी कवि छलथिन

ई मानिक बछावत के देन छनि बट वेन इट वॉज कमिंग टू हाउ एग्जैक्टली द टाइटल विल बी रिटन देर इज नो उदय नारायण सिंह ओहिमे उदय नारायण सिंह कतहु लिखल नहि छै अहू लेल लिखल नहि छै जे हमरा मोन भेलै जे एखन तऽ पन्द्रह सालके छी एखन पोथी निकलि रहल यऽ लोक कहतै ई तऽ प्रमोद बाबू लिख के देलखिन अच्छा So it has to be somebody with my pen name Hmm. and no trace of my name, where I will not write anything. मतलब हम कतौ भूमिका नहि लिखबै किछु नहि लिखबै तऽ तैं भूमिका सेहो बाबूजी लिख के देलखिन अच्छा हाँ ओहिमे भूमिका भूमिका बाबूजी के छनि। जी जी तऽ हमर कतौ नाम नहि छै तऽ से कारण छलै नचिकेता नाम जी यदि हम उदय नारायण सिंह के बात करी तऽ हुनकर व्यक्तित्व के से बहुत रास रूप देखबा में अबै छै मुदा नचकेता कहे देरी मैथिली के कवि नाटककार के एकटा छवि उभरैत छै तऽ एक संग एते रास चीज एते काज अहाँ केना कऽ सकलियै देखियौ एक संग अहाँ एकटा माता छी अहाँ एकटा प्रतिष्ठित कवि छी अहाँ एकटा सम्पादिका छी अहाँ एकटा कन्या छी अहाँ एकटा पत्नी छी एक नारी के देखियौ तो एक साथ कम से कम छओ सात आठ दस टा रोल ओ निभा रहल छै तो कोनो व्यक्ति एक साथ बहुत तरह के रोल कहिए सकै छै तो ओ कोनो समस्या नहि छलै केवल इएह छलै जे अहाँके हिंट जे हम कहै छी जे एक साथ एते तरह के विषय में कोना जा रहल छी जी आ एते तरह के भाषा में कोना प्रवेश कर रहल छी दैट्स अ क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन लेकिन वो तो अहाँके अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करै छै घर में अहाँ सुनि रहल छी जे बाबूजी माँ के साथ में बात करऽ लेल जे सब अध्यापक आबि रहल छथि सब हिंदी जगत के प्रतिष्ठित अध्यापक सब छै जी हिंदी में बात करे छै बाबूजी माँ के अपन स्ट्रिक्ट रूल छलन जे आपस में ओ मैथिली में बात करते हमरा से सब गोटे बंगला में बात करे घर में अहाँ लाइब्रेरी देखियो बाबूजी के त अंग्रेजी पोथी भरल संस्कृत अहाँके पढ़य पड़त तऽ अहाँके छओ पाँच छओटा भाषामे प्रवेश एकदम शैशव से भऽ गेल छै तैं ई मल्टीपल आइडेंटिटी नेचुरल छै जी आब हम किछु बात अपने के लेखन प्रक्रिया जे छै ओकर विषय में करऽ चाहबै जी जी तऽ अपने के लिखैत समय कोना तैयारी करैत छियै से हमसब कनि बुझऽ चाहब हाँ ई एकटा बहुत जरूरी सवाल छै जे हमहूँ ककरो पूछै छी तऽ पूछै छी जे अहाँ कखन लिखै छियै रातिके लिखै छी भोरके लिखै छी कि साँझके लिखै छी असलमे हमर लेखकके कोनो निर्दिष्ट समय नहि छै कखनो कखनो एहनो होइ छै जे एकटा सम्पूर्ण कविता एकटा सपनामे आबि जाइ छै आ बीच रातिमे उठिके हम चुपचाप लिख लै छी फेर सुति जाइ छी तऽ एहनो होइ छै आ एहनो होइ छै जे एकटा कविताके पंक्तिके ऊपरमे स्ट्रगल कऽ रहल छी ओकरा घीस रहल छी ओकरा पीट रहल छी ओकरा बजाय रहल छी ओकरा उठा पटक कऽ रहल छी करैत करैत करैत करैत तऽ आब ओ एकटा नॉर्मल आदमी बनि गेल घरमे कविता बनि गेलै तऽ ओ कोनो प्रिपरेशन जे छै देर नो फिक्स्ड ग्रामर कोनो ई उपाय नहि छै अनुवादक रूपे अपनेके अनुभव केहन रहलै आर अनुवादक सबसँ कठिन हिस्सा अपनेके की लगैत छै अनुवादके शुरुआत हम बहुत शुरूमे जा कविता पब्लिकेशन अहाँ मानि लियौ जँ पन्द्रह सालके उम्रमे भेल छै तऽ तकर दू सालके भीतरेमे हमर अनुवाद शुरू भऽ गेल किए हम्म। तऽ ओहि समयमे हमर एकटा फ्रेंच सीखयके अच्छा आलियांस फ्रांसे दु कलकत्ता ताहिमे हम भर्ती भेल छलहुँ जी तऽ वेन यू आर इन आलियांस फ्रांसे अहाँ शुरूसँ पढ़ि रहल छी देख रहल छी जतेक तरहके अहाँके गीत संगीत फ्रेंच सुनि रहल छी तऽ मोनमे अबैए जे अच्छा एतेक सुन्दर सब फ्रेंच कविता सब हम पढ़ि रहल छी अंग्रेजीमे कखनो कखनो ओरिजिनल फ्रेंचमे पढ़ै छथि तऽ एकर

शुरू शुरू में से के लिए जी हमरा पता छले जे जखन चौदह साल पंद्रह साल के उम्र टैगोर के छलन तखन वो कबीर दास के अनुवाद केने छलथिन तखन वो विद्यापति के अनुवाद केने छलथिन हम्म। तो इट इज नॉट अनयूजुअल माने ई होइ छै मन में तखन हम्म। दोसर बात ई जे एकटा पत्रिका हम सब प्रकाशित शुरू केलहुँ तखन बाबूजी तऽ चला रहल छलथिन अपन मिथिला दर्शन हमरा भेल जे कविता के ऊपर कोनो पत्रिका छै ने हम्म। अच्छा हाँ आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद बुद्धदेव बासु बुद्धदेव बासु के एक कविता नाम के पत्रिका चले कविता पत्रिका अच्छा तो बंगला आधुनिक कविता के जे जनन मनन प्रसारण भेले हम्म। तक बड़का कारण भेले टू नेक्स्ट जनरेशन टू टेगोर बुद्धदेव बसु ओ हुनकर पत्नी प्रतिभा बसु दुनू मिलकर कविता पत्रिका निकालै छलखिन ओ पत्रिका बंगलाके क्षेत्रमे एकटा एकटा रेवोल्यूशन जकाँ छलै तऽ हम ई सोचि रहल छलियै जे किए ने मैथिली कविता मात्र कविताके पत्रिका भऽ सकै छै कि चलतै लोक पढ़तै

जय नारायण बीरित जी के कहबे या ककरो हम आशी बाबू के कहबे तऽ फटाफट तो ना अनुवाद लोग नहि करे छै लोग प्रतिष्ठित कवि छै ओ बेसी अनुवाद नहि करे छै लेकिन हमर तऽ तखन अनुवाद पर रुचि शुरू भऽ गेल छै किया तऽ हम फ्रेंच अंग्रेजी जर्मन से पढ़ि रहल छी

सेम पोएम ताहि लेल जे जे प्रयोजन छै जे जे चेंज करबाक जरूरत छै से करू अहाँके ओ शब्दशः अनुवाद करबै ओ लाइन ओते रहतै लाइन डिवीजन जे छै ओहने ओहिना हेतै से नहि सेक्रीफाइस दैट बट द पोएम शुड रीड वेरी गुड मैथिली पोएम ई पर्पस जे एम जे छलै तखन जे रिसेप्टर्स प्रेफरेंस जे रिसीव करते जे लैंग्वेज ओ लैंग्वेज जे रिसीव करते कि नहि अहाँ एकटा नीक गीत गाबि रहल छी अंग्रेजी फ्रेंच मे वएह गीत अहाँ मैथिली मे गायब तऽ ओ मैथिली के श्रोता ओकरा लेते कि नहि जौन लेते तऽ कोना ओहिमे परिवर्तन आनय पड़तै दैट वॉज द मेन क्राइटेरिया आ एहिसँ सम्बन्धित हमरा किछो मोनमे आबि रहल छै जे ओहि समयमे अहाँके आलोचना सेहो प्रारम्भ भेल छलै किछु गोटा जे वरिष्ठ छलखिन तऽ से अपनेके मैथिली लेखनके काफी ओहि समयमे आलोचना कऽ रहल छलखिन तऽ ओकरा अहाँ कोन रूपमे लेलियै देखियौ ई तऽ स्वाभाविक छै जे हमर मैथिलीके गठन चिन्तन मनन दोसर तरहसँ भेल छै किएक तऽ ओइमे जकरा कहै छै जे बहुत तरहके मिश्रण छलै ओइमे संस्कृतके मिश्रण छलै बंगलाके मिश्रण छलै अंग्रेजी हिन्दीके मिश्रण छलै तऽ ओ मैथिली कने आन तरहके मैथिली हेबे करतै दोसर ओ मैथिली हम लिख रहल छी बिलकुल कोनो किछु रोजके जीवन जकरा रोजमर्राके जिन्दगी कहै छै हिन्दीमे ओहि समयमे मैथिलीके प्रयोग हम कतय कऽ रहल छी

अनफॉर्चुनेटली हम ड्राफ्ट सब ने रखने छी जे कविता जखन शुरू में लिखलो एक तक सेम कविता आ से कविता के जखन बदलैत गेल बदलैत गेल बदलैत गेल जी, जी। बाद में जखन पब्लिश्ड भेलै कते बेर परिवर्तन भेलै कोना कोना परिवर्तन भेलै आ ओ परिवर्तन में भाषा में परिवर्तन की भेलै कविता में परिवर्तन दोसर बात भेलै हाँ लेकिन भाषा के दृष्टि से ओहिमे कोन तरह के सूक्ष्मता एलै से एकटा सोचैवला बात दोसर ई अहाँ देखब जे कविता से अहाँ शुरू केने छी मध्यम पुरुष एक वचन के तऽ मध्यम पुरुष एक वचन मे बहुत रास एहन मेट्रिक्स छै एहन छंद छै जे छंद मैथिली के नहि छियै आ मैथिली मे नहि हेतै हम नहि लिखबै तऽ आर केओ नहि लिखतै आ एकर बाद मे केओ नहि लिखलकै तऽ ओ हमर इच्छा छलै जे

पहिल उपन्यास जखन निकललै कपाल कुंडला कपाल कुंडला पढ़ि के जते नैयायिक सब छलथिन नदिया के के तऽ अहाँके पता छै जे मिथिला स्कूल ऑफ लॉ जे छलै तकर ब्रांच भेलै नदिया मे तऽ रघुनाथ शिरोमणि जाके मिथिला से न्याय सीख के आबि के फेर नदिया के स्कूल बनेलखिन तऽ ओ जे पंडित सब छलथिन बंगाल मे देवर द रूलिंग एलिट्स तखुनका जमन जमाना मे तऽ बंकिम चंद्र बींग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जखन ओ उपन्यास लिखब शुरू केलखिन मानि लियौ बंगला मे पहिल उपन्यास भऽ रहल छै ओ तऽ ओ न्याय वाला सब ओ कपाल कुंडला लऽ के पहिल पैराग्राफ पढ़लखिन

नेचुरली ओ सब रिजेक्ट कऽ देलकै एकटा ई कहावत छै जे द न्यायिक्स इन इन बंगाल रिजेक्टेड हिज फर्स्ट नॉवेल सेइंग दैट आर इज बकवास छै नॉनसेंस छै हम्म। तऽ आब मानि लिअ ओहि जमानामे जे सीनियर मैथिली कवि आलोचक सब छलथिन जँ ओ हमर कविताके रिजेक्ट कयने होइता हँ।

हितकर वा अहितकर देखियौ हमर तऽ आंसर ई हेतै जे बहुभाषिकता हितकर छै आ जतऽ जतऽ बहुभाषिकता भेल छै जे जे राइटिंग ट्रेडिशनमे बहुभाषिकता आयल छै ओतऽ साहित्य आओर आगाँ बढ़लै मिथिलाके सन्दर्भमे कहि सकै छी ई जे मिथिलामे जे ज्ञान चर्चा भेलै मिथिलामे जे संस्कृति चर्चा भेलै से एकटा प्रायः इंसुलेटेड रूपमे भेलै मिथिलाके ऊपरमे तते अटैक तते किछु नहि आक्रमण बाहर बाहरके शक्ति तते बेसी मिथिलाके प्रभावित नहि केलकै दू सए सालके लेल मिथिला कनेक्ट रहै बाहरसँ लेकिन मूलतः ई नहि भेलै हम जतऽ पलल बढ़ल छी कलकत्तामे ओ तऽ जन्म समयसँ लऽ कऽ हमर समय तक एते तरहके भाषाके जगह छलै जे हमरा लेल बहुभाषिकता स्वाभाविक छलै अपने वर्तमानक बहुप्रतिष्ठित भाषाविद छियै तऽ भाषा विज्ञान आ साहित्य एहि दुनूमे संतुलन बनेबाक की प्रयास करै छी देखिए प्रयास तऽ नहि होइ छै ओना परम्परा हमरा सबके भारतमे छै भर्तृहरि छथि जे आलोचक छथि व्याकरणविद छथि कवि सेहो छथि कात्यायन सेहो रहला प्राकृतिक व्याकरण कवि सेहो छथि तऽ ई टेगोर अपने लोकके पता नहि छै जे तीन तीन टा भाषा विज्ञानके पोथी हुनकर छनि टेगोरके कवि सेहो छलथिन तऽ ई कोनो नव बात नहि लोग दुनूमे मोटा मोटी तालमेल बना सकै छै चाहे तऽ तऽ ई तऽ तेहन भेलै जे केओ मिलिट्रीमे इंजीनियर छथि आ कथा लिख रहल छथि मैथिलीमे भऽ सकै छै ताहिमे कोनो हर्जा नहि भाषा विज्ञानीके रूपमे जे अहाँ अध्यापन अध्ययन पठन पाठन करै छी तकरा संग साहित्य के एकटा संयोग रहै छै हम्म, अवश्य लेकिन यू कैन कीप बोथ प्रोफेशंस एट द सेम टाइम जी आ अपने के अनुवादक क्षेत्र में सेहो बहुत काज छै तऽ एकटा अनुवादक के रूप में कोनो रचना के आत्मा कोना बचाओल जा सकैए अपन अनुवादके बारेमे सेहो बतबियै अच्छा एहिमे दूटा सवाल अहाँके छै एकटा भेलै अनुवादमे मूल रचनाके आत्मा केना रहै जी संजीवित रहै आ दोसर भेलै जे हमर अपन अनुवाद हम कोना करै छी तऽ पहिल प्रश्नके जवाब बादमे देब दोसर प्रश्न पहिने लऽ लै छी ठीक छै हम अपने जखन अनुवाद करै छी तखन दूटा प्रॉब्लम होइ छै एकटा भेलै अपन कविता के अपन रचना के अनुवाद जखन करै छी तखन एक तरह से छै आ दोसर भेलै जे जखन अनकर ककरो हम किनको हम लै छियनि जे हुनकर अनुवाद हम कऽ दै छियनि मैथिलीसँ बंगलामे या कोनो दो आन भाषासँ मैथिलीमे जी तऽ तखन बात दोसर भऽ जाइ छै अपन अनुवाद जखन अहाँ करै छी जेना मध्यम पुरुष एक वचन अनुदित भेल हम्म, सेकेंड पर्सन सिंगुलरमे तखन अहाँके ई स्वतंत्रता रहै छै जे कवितामे कोन कोन ट्विस्ट अहाँ चाहै छी जे कोन तरह से अंग्रेजी में आवे ठीक तो से बहुत स्वतंत्रता रहने से जे सुविधा होइ छै जी So it's like you are writing the same poem in English again. Hmm. ई भऽ जाइ छै तैं अपन रचना के अनुवाद करय में ई सुविधा होइ छै जे टैगोर के अहाँ सबसे उदाहरण नीक उदाहरण टैगोर छथि किया तऽ हुनकर अपन जे ओरिजिनल गीतांजलि छनि आ जे सॉन्ग ऑफरिंग जे छलै ओहिमे एक एक लाइन बाय लाइन अहाँ जो चाहब जे हम मिला के देखब लाइन बाय लाइन अहाँके नहि भेटत हम्म। तऽ ओ पहिल सवाल से कनेक्टेड छै हम्म, ओ आत्मा रहतै ओहिमे अंग्रेजी अनुवाद मे ओ मूल कविता के आत्मा रहतै लेकिन स्ट्रक्चर नहि रहतै अपने के एकटा तऽ ई बहुत जरूरी छै जी अ, गीतांजलिक अनुवाद हम पढ़ने छियै जेकि ओहिमे बुझाइ छै ई चीज अच्छा ओ एकटा अजीबे स्थिति छलै किए तऽ हमर सामने टेगोर के पचास टा अनुवाद छै जकरा नोबेल प्राइज भेटल छै आ हुनकर मूल गीतांजलि जे छनि एक सए सन्तावन कविताके छियै एक सए चारि टा कविताके अनुवाद छोड़ि देने छथि नहि केने छथि आ ओ की केलनि ओ सातटा आर पोथीसँ आरो तिरपन कविताके लऽ के मिला के एकटा मिक्स जकरा होइ छै से प्रेजेंट केलखिन द सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि जकरा नोबेल प्राइज भेट गेलै लेकिन की होइ छै जखन अहाँ कोनो एकटा टेक्स्ट लै छी जेना जहलक डायरी हमर भेल हम्म। या छाया भेल या मध्यम पुरुष एक वचन भेलै या कवि वदंती भेलै हम्म। अमृतस्य पुत्रा भेलै ई सबमे एकटा थीमेटिक्स काज करै छै हम्म, अहाँ जहलक डायरी के दूटा कविता आ अमृतस्य पुत्रा के दूटा कविता मिला के एकटा एंथोलॉजी नहीं बना सके छी प्रत्येक एंथोलॉजी के एकटा प्राण केंद्र होइ छै एकटा अपन स्टाइल होइ छै तऽ टेगोर के जे स्टाइल रहे मूल गीतांजलि में हम्म। हमरा लागल जे वो लॉस्ट भ गेले ई अ, नोबेल प्राइज आ अनुवाद के चक्कर में जी तो तैं हम ओरिजिनल गीतांजलि के अनुवाद एक सौ संतावनों कविता के अनुवाद एक साथ एक स्वर में हम अंग्रेजी में के लिए तो भेल ई छै जे आब ई कंपटीशन भऽ गेलै जे टेगोर जे अनुवाद केने छथि अपने कविता के हम जे अनुवाद केने छी देखियौ अहाँ कम्पेयर कऽ के जे कोन बेसी आत्मा मे प्रिजर्व भेल छै आ कोन कोन मे मिनिमम परिवर्तन भेल छै तऽ से एकटा चैलेंज वाला बात भऽ गेलै ओ एकटा एक्सपीरियंस छलै